Bon bo no chi bo no chito rende bo mini den nos programa Let's Talk man un programa ku nos ta bai papia ampio riba sierto temanan ku ta pasa sea kiko ta sea Kòrsou internashonal bisiña unda ku ta nos ta bin ku e programa un programa ku manera mi a bisa ku e ta bira un be pa siman òf un be pa luna dependé kiko pasa den den nos ta bisa den parti di mundu o whatever. Ku bo sa Richard San Ignacio nos tin exclusive awe na liña jammer ke no por ta live pasobra problema ku bo mesa internet ta ya for nan e a tin biaha ta haci un tiki fafelu i nos ta haci via di llamada. Nos di exclusies na na liña mesora cu nos cuminsa so su ora tambe ta Bob Rovello so ta casi un or di un or di madruga a haye fo anto nos tin hopi papia un rato riba e aviacion e e tema ta Prijs di zeta ta aumenta ki efecto tin riba aviacion manera manera tur hende sa e famoso aeroliña Sprit a. bati bankarota y prome cu e sbrit nos tabata tin Suriname Airways cu tambe a bisa cu nan tabata para nan buelonan comisar esey ta debi di e gastu haltu e prijs haltu di fuel cu m'a mira ultimo tabata ta casi cuatrocientos dollar pa ton so esey nan ta usa pa ton cuatrocientos cuater. kuater punto sinku òf kuater punto kuarenta i sinku dòler pa ton. So nos ta liter, nan ta usa ton. Anto pa asini nan lo por lo por bai afòrte si si preis di petroleo keda asina asina aki. Exclusive kon ta? Bonochi. Ah, Feliz madrugas'e ka bon. Bon bini den Positive Media, den e programa Let's Talk. Feliz anochi, feliz domingo. Nan ta bisi scuchando e live awor aki y tambe na esunnan cu ta wak despues. Bo presa nochi am ta exclusive y exclusive. Exclusive, mi ta kere bo tambe ta sigui noticia, e prome señal cu nos a haya di aviacion, e prome prome tabata ta di Europa cu hopi ya aerolineanan a cuminsa bati bel, ne tur hende sa KLM tabata un tui. Esunnan cu ta bula ect den nos area y despues ey bandanan a keda ketu, pero e sorpresa di nos den nos area aki tabata ta Suriname Airway cu a saca su prome aviso bisa cu nan ta cancela mayoria di nan buelo pa problemanan financiero. Tur cos ta keda ketu na dentro bisa e ta e la ya la bira alarmante pero despues di un siman nos ta haña e sla di mas duru cu Sprit Airways a haci bancarota despues di trinta i sinku aña of despues di binti kuater aña di servicio nan a dal nan por ta sera Exclusive aba cu ta tra cu aviacion bo ta tra. ku hopi aeroliña, bo ta traha hopi tambe ku ku agensianan di biahe. Un kos asina ki abo ku tin partner, bo tin ègt connection ku nan, bo tende un kos asina ki, dos aeroliña den nos área, so Spri ta bula Sint Maarten, pero nos tin Air Surinam, bo tende un kos asina ki, ki kiko ta pasa den bo mente? Laga nos buta asina ki. Kiko bo ta kiko ta pasando ki bo ta pasa den momente ora bo mira un cosa asina aki? Bon na primer lugar laga mi comencia diciendo que e ta algo inexplicabel den sentido cu cada negoshi chikito of grandi ta dai di abase di e entrada cu nan ta haña cual cu por ejemplo si ta un aerolínea si ta un crucero. Pakiensa di biahe des si nan no tin e e fondo ku nan ta generá des kual ku e dinero ta bini serka nan òf na un dado momento e kompania no por sigui funshoná sigui drai manera mester ta anto a bin yega na un momento ku kosto ta sigui kore normal por ehempel bo tin bo trahadónan ku bo tin ku sigui paga normal i pero bo no tin e fondo nesesario pa hasi e aki anto. mayoria ta kende bisa CEO of doño di kompania pa mas fásil pa nan no ku bisita loke nan ke pero pa mas fásil pa nan pa nan tin ku buska e manera pa bati e lugá bankarota pa asina si nan no hasi esaki nan ta sigui kore e risiko di mas gastu di. minimalisá e gastunan ta bati e kompania di bankarota. Pero si nos mira bèk e lastu lunanan ai, kos no ta mashá mashá matur, algun sí, algun no. Manera bo mester ta tika pa ope di e petroli, eseinan tur e asuntunan ku ta sosodendo awor entre.

di manera mester ta. Así si ta bay ta esnan konflikto ku a ku awor aki nos hopi di nos ta mira esaki i hopi kompanianan grandi tambe ta sintiendo esaki. Por ehèmpel un Spirit Airlines, un Surinams Airway pero ta kompanianan ku por ehèmpel laga nos ku e Surinam Airway ta un kompania di Surinam e ta un kompania hopi laga nos bisa. apart. E como ta bisa apart pasobra e ta un compania cu nan tin suficiente avion pa nan por bola. Nan tin un antal avion anto riba esey nan ta depende di dje. Y pa bo por depende riba esaki bo mes tin suficiente hende pa bo por bola pasobra si no bo no tin suficiente entrada. Anto mi ta kere esey ta wata e problema aworaki entre Suriname Airways cu. e buelo di ku tabata sali for Surinam pasa Kòrsou, sigui bai Merka i buelo bin bèk i sigui bai Surinam. Pero si nos mira bèk nos wak bo. Spirit Airlines ta un kompania mèra nos yama el e un budget low airline. Des nan ta un tipo di kompania manera hopi bini ku riba di Europa konosé Ryan Airways, Spirit. tambe ta un casi similar mensaki pero bo laga cu e e di Merca y pa nan nan bay subi nan costo di prep di nan tic di nan ticket cu esaki nan e no ta bay favorece nan pasobra cu nan ta un low budget airline anto mi ta kere esi tambe un un rol hopi grandi pa nan como compania low budget airline cu nan no por a sigui a forti mas anto cu nan lo yega na e disposishon pa laga e lugá sera. Ora Orlando nos bo ta sende kiso ami ta kinsa ku bo tin kontakto ku bo tin kontakto ku Spirit Airlines. Ora bo a tende un kos asina ki e tabata ta un sla pa bo tambe paso halo bo tambe ta usa e kompania sin wende ke yega serka bo bisa bo ey nan tin hopi sèn. Nan ke usa un aeroliña ku tin un preis basta resonabel ke por ehèmpel ke bula e ke bula bai unda e ke bula bai unda pero ku por ku por atende ku su saku ora bo a tende ku e spirit a dal su anto e no a ni mèdu no el a dal hasi bankarota mes ora kiko kiko a kiko a nos a bisa kiko a kiko a molestia bo pasobra òf kiko a preokupa bo pasobra awor e e bo a pèrdè un un aerolinia, un agencia cu semper m'a traha bon cu ne y mi sa cu bo a bula cu Spirit tambe Airlines. Pero kico a pasa bisa ora bo a tende cu ey? Ora bo a tende cu ey kico bo ki bo di e e of con bo reaccion tabata ta ora bo a tende cu ey? Bo sa pa mi ta hopi sincero cu bo, mi tabata for di yani. ku Mari, mi tabata tin kontakto ku nan direktamente, pasobra mi tin algun kliente ku ta mudando ku nan i tambe un otro kompania similar, pero pa nan for di diciember nan tabata tin un ta kende simi un struggle den e parti di no solamente fuel pero tambe parti di maneho anto ku hopi pasahero a mira esaki tambe. ku e boilernan no tabata sali na ora mas, anto despues ku e boiler kuminsá kanselá na lastu momento. Dikon esaki a sosodé pasobra tin un konkurensia pa nan tabata èg hopi duru tambe pa keda tende manera di tene kabes riba awa, pero na un dado momento esaki no a logra nan mas pasobra. den e mundo di electoral aviacion bo mester tin bo target hopi alto, bo mester tin bo laga nos bisa bo parti di clientela mester ta hopi segur, asina bo sa cu bo operacion ta draai optimal. Anto nan tabata tin den foral di e laste momentonan cu fiu tambe a sobi drasticamente. nan no por a subu, nan no por a hisa nan nan prijs manera e otronan a hasi i tambe nan tabata pokos, mas bien riba e konkurensia ku nan tabatin. Anto mi ta kere si a yega na e momento ku ya no tabatin mas otro opshon pa sera e lugá, pero tabata duru den sentido ku e hendenan tantu trado plus e hendenan ku tin e ticket ku ta kaba. tantu awor aki i den futuro ku mester a pulu ku nan pa ku vakansia awor ki nos familia ku vakansia tambe ta bai yegando ya e ta duru den sentido ku kon bo ta bai kompensa e hendenan ku a kumpra tiket ku bo kon bo tin kompensa bo trahadónan hendenan ku ta traha sigur un binti pa trenta aña tin hende ku a traha enter. e director di compania a lanta des e ta duro dame pa nan ora m'a tende esaki dame e tabata un sla pasobra yah como tin cliente foral pa mi nan cu ta bula mi foral low budget bo mester ta un tiki laga no bisa un no bisa strefe mas un tiki mas obvio pa bo por informa e personanan.

Luga den Caribe, por ehempel Jamaica, ta mas nan ta bula hopi mas bien seasonal, dus pero nan ta bula basta luga den Caribe tambe aparte di Merca y ya. Awo ora cu mi ta kere manera bo ta bisa bo tin bo contactonan echt mi ta kere ta so ta p'esey mi a yama bo ta pa nos papia di Rodolfo Jacoki pasobra. Um, si, oh, la nos cu ser Martin cu ta echt nos, nos ruman, cu atende cu spirit a hasi bancarota, ki efecto ba mira el a hasi caba riba Sint Maarten? Zo ta un, un, un vuel, un aviacion menos pa Sint Maarten. Ña, bo sa, um. si bo ta bunan pa se masa e no ta èf un laga nos ta is'e un downfall transformador ku nan ta bula seasonal dus nan no ta bul'e frekuente manera por ehèmpel nos konos'e Dewey ku Caleb ta bana kòrsou tur dia un kaminda ku si ta sinti'e hopi ta Jamaica Jamaica ta sinti'e hopi den sentido ku ta. kompania ku ta baha frekuente serka nan, anto nan turismo ta drai basta riba Spirit Airlines. Dus nan si ta bai sinti li hopi hopi mas liye ku e otro lugarnan ku tin Spirit Airlines solamente komo un dana mas mester un hub pa seasonal. La nos ban Europa. Tin kere bo atende esei tambe ku aviashonnan Europeo a bati bel. Nan e puntraba asina aki, Ki informashon bo tin pa e areoliñanan ku ta bula di Kòrsou, sea manera un tui, un KLM, un Corendon? Kiko komo informashon bo tin ora nan a bati bel, ta kere bo tuma kontakto ku nan mesora tambe. ku nan a bati bèl bisa ku si petroleo a sigui subi asina aki nan tambe ta stòp nan vuelo. Ki informashon bo tin derover djesei ku kon ta pará ku nan ku nan ta sigui bula òf nan ta bisa ta monitòr e petroleo pa wak ku e ta sigui subi? Bon, bo sa, i nan ke ta yega tambe, esto no ta solamente den Europa pero e ta yega ta rond di parti di mundu. Nan a sinti un esaki, pero pa hopi di nan por a kambia ta usa un tubi o ta lem un korendel. Pa nan, nan no ta sinti el e fásil. Nan yama el asina. Kon? Pasobra e buelo di Kòrsou ta un buelo, mi bisa el e un trendsetter awor aki, igual ku for di luna dos luna pasá e buelonan tur ta bin yen yen for di. Amsterdam pa Kòrsou, dikon nos a mudá, nos ta bunanda ku avion grandi. E avion grandi nan keda tuma segur ongefè entre dos shen ku tres shen hende, dus pa nan e ta mas faborabel pa bula kompará ku si bo bula ku un avion mas kompakt ku ta karga por ehèmpel ménos ku shen hende. Anto e buelonan ei nan a kuminsá eliminá òf el a biaha si eliminá. pa kuminsá usá li manera pa baha kos. Pero no ku nan ta stòp di bula, no. Loke nan ta hasiendo ta usá li manera foral KLM sa awor ke Tui tambe a kuminsá hasiel es, ku nan ta kita e vuelo, por ehèmpel si e vuelo ta bula tres bia pa dia, nan ta kita por ehèmpel uno, un di e vuelonan, dja segundo ta riba e vuelo di lègado di mèr dia, nan ta pone bo bo kiss. Sea bo ta por wele bo wele di miahinta of bo wele di anochi, pa asina nan por bo sabi manera spara un tiki na e kosto di e petroleo. Pero e ta un tipo e ta un sina di kon pasobra ta dan ora ki bo ta mira ku bo no tin hopi eskoho mas. Por ehèmpel enan ku ta bia foral riba rutanan kòrtiku bo tin mas eskoho pa bo lo pone ta den dia. mainta trempan, mèrdia, ta tardi òf anochi, dus e eskoho ei lo no tin mas, dus hendenan tambe ta sinti el e mesora. Pero pa kompanianan grandi, bo ta mira tambe ku e prèsnan a subi drástikamente, pero manera Tui ta, sòri, Correando ta informá ku nan okupmansi, dus nan okupmansi a subi drástikamente. e desakó wòrd di nan tin ku nan tin mai pone un èkstra avion ku ta sali for di Europa pa Kòrsou pasobra nan tin biku nan ta bendendo maks bien awor i pakete es un saki mende ku bo ta paga un pakete bo ta e den pakete ta insera bo bo buelo bo hotel etcetera pero kual ku Tui tambe a kuminsá si mesun kos awor ki tin biku Tui tin su hotel su mes hotel i tambe Kalian awor ki ku ta bisa ta franchise algun hotel na Kòrsou. pa traha pakete ku asina nan por sigui bula tòg frekuente. Komisaris, e ora el a nos buta na parti bruto, e pon af na e realidat anto ku Tui, Corender ku Calem nos por bisa ku nos por keda mira nan ta bula ke tur bai pasobra nan a bai ku plan B, nan nos buta asina. Korekto, nan ta nan lo sigui bula, nan lo keda. Hola pero unico cos nos tin cu tene cuenta si cu e prijs na den prijs cu nos conoce mas debí cu tur cos ta subí eno debí cu tur cos ta sorry si debí cu tur cos ta subiendo dus e prijs no ta e prijs cu bo ta bisa manera ya mi por yega esaki e pagué mesora dus e ta bay rekerí bo cu bo tin cu spara un tiki mas extra cu asina toch bo por disfruta di un vakantie pero awor. ki nos tin ku mira bek tambe pa ku vakansi na manera hopi hende dje mira awor ki vakansi bira algu luho des ku bo no tin e moda pa bo por biaha nan a nos bisa manera un hende normal ta biaha e ta bai sali ku presionan algun tin di karu pasobra ku e subida di petroli gasolin ku otro kosnan e ta bo ta sintiel. mesora. Ok, ok. La nos van back parti di nos bisa americano y tambe Canada. Nos tin nos tin um, America Airlines, te kere nos tin United tambe mi te kere. Aruba tin America Airlines, United, sin gumi nan tin mas vuelo ku tambe te bin foi um, foi di Merca. Y Boneiru tambe tin Air America America Airlines, United, cuminsa tur e vuelonan ei. A a sali den noticia cu un, of noticia no, como a mira, cu United tambe ta bezig ta batiendo bel pa wak con e ta sobrevivi. Bo bo bisa algo di United prome cu nos bay na e otro, pero lo bisa di United nosotros tin United. Despues cu Spirit a a haci bancarota, United tambe a bati bel un rato bisa. Hallo. Um, si kos sigui sube ki sini ki, nos tambe lo, nos tambe lo hala atras un rato. Bo tin informashon derover, di, of bo, bo por atende algu di United ku tambe nan por tuma medida drástiko? Um, sí. Um, loke nan ta pensa kuni awor aki ta ku nan ke minimalisá e buelonan ku nan ta bula entre Kòrsou i Boneiru. Loke m'a tende ku nan, loke nan ke hasi ta usa de manera, nan ta bendí bo e tekte tòg, pero nan ta bo tin ku bo lei via di Aruba, usa de manera nan ta bana Aruba, anto via di Aruba si e bo ta e ta kere, mi no sa sigur, pero ta bai tin un sa de manera un konekshon entre Divi Divi òf Easy Air ku ta saka bo for di Aruba pa Kòrsou òf Boneiru. Esei nan tin e plan ku m'a komprondé ku nan bai implimentá den Bibu.

Bo Great Carolines e estado ta na mi bista nos por bisa ke ta stabil i tambe e den mesun roseo bo bisa kritiko pasobra e ta opiá e ta e un di e nashonal e aerolinia nashonal di Merka. Kon ke sea nan ta wòrdu mayoria bia supstidiá dor di gobièrnu anto nan no ta bai sintiele hopi part pero nan. Loke nan tin ta hasi ta nan praisnan ta subi drástikamente. Anto e tema miri kaba kua ku normalmente ántes bo por a bula ku American pa bini di Kòrsou pa Miami bo ta pagando tres shen, kuater shen dòler, awor aki bo ta pagando apo un ocho shen, nebe shen dòler, dus kasi dubel di loke bo tabata paga por mi. E praisnan a subi, anto esei ta onhahpi e petróleo.

Esnan ku ta bin for di mes ku no bin Kòrsou, por ehèmpel un siman, dos siman, nan nan na entrada ta na dòlar kaba di esnan. Nos bai sinti'l fásil. Nos sí ta sinti'l debí ku nos ta hou Florin Caribense. Anto es manera ku e tiketnan a subi drástikamente pa bo por yega Merka awor aki i tambe tur e trámitenan ku bo tin ku hasi pa bo por yega Merka awor aki. Eto un tiki, nau, no mi no bisa ku e ta tiki duru, pero es un tiki mas. Daarom sa nan den holandés bisa ingewikkeld pa bo por yega mer ka na manera kompará ku antes i plus awor ke ku e World Cup ku ta bai bini otro luna aki ta bo por mira ke preisnan a subi drástikamente ku bo ke bula awor aki bo ta pagando for dos mil mi bisa entre mil sinku. een of dos mil dollar di pa ticket so prijsnan so crazy. Um, na nos banco um, nos tin mi, mi, ta, mi ta focus net riba avionnan cu ta bin Corsou y tambe ta bay nos tres islanan y tambe Sint Maarten. Um, Air Canada con ta para cune cu su estado. So cada petrolio ta subi nos tin Air Canada ta bula así como mi ta un be pa siman toch of ta un, un be pa luna con Con e ta con e ta para? Um, mi tin, mi no tin informacion, um, specifico di esey dicon, pasobra, um, Air Canada ta, um, bula seasonal tambe, Ok. dus e no ta bula henter aña, um, pa Corsou, dus ta, por ehempel, nan, mas bien nan ta bula e periodo di. winter pa Kòrsou ta mesun kos ku WestJet tambe ta bulando tambe e periodo solamente di winter. Entonces nan a tuma ne bule henter haña ku bo ta bisa ku ta algu komersial. Nan nos bai parti nan nos tin Latin America nos tin Copa Airlines nos tin. Nos tin e avion di ku ta bin for di di Brazil kon e avion ei por zui su kon la nos kuminsá kon e avion kon mi ta kere pasobra bo tin informashon so mi ta kere ora bo tende un kos asina bo ta kuminsá buska informashon mesora pa bo sa pasobra kon e aerolineanan ta kon ta ku zu esun di Brazil ei pasobra e ta un bon potensial awor di ki hopi hende ta biniendo for di Brazil hopi hende ta bayendo. Brasil con con ta cu Brasil. E parti di e turismo di Brasil e ta awor di hopi booming. Nan mi no a mira cu nan a subi nan prijsnan drasticamente los mandanan tin un como di bisa un concurencia es un otro compania cu ta competi cu nan cu ta bunando e mesun destinacion directo. Dia unico compania cu ta bulando e si ba cu ta Copa pero dia Copa bo tin cu bay prome para bay Brasil pero ta tuma bo mas tanto tempo compara cu Azul ta cu lebe direct pero tambe ta bini e manera cu nan ta bule e tipo di avion cu nan ta bule pasobra Azul cu un tipo avion tin cu mas grandi compara cu Copa pero Copa Sofian tambe ta un persona di manera mas caring pa e environment dus e presenta un rol pero awor aki nan ta toma e parti ei mas nan ta wak e parti ku ya man y nan awor aki ta e momento ku mayoria di nan ta puga moli di transicion den e sentido ku ya ku petroleo subi ku maske ku nos tin konkurensia of no nos ta subi nos price nan pasobra nos tambe Yon gana algo apo, berdad, pero un kompania ku mi por bisa ku mi mira ku nan a skibi algo mi no sa ku esei ta keda asina pa e nada. Mi komo mi despues wak a kuta esun ku ta bula Colombia, Wingo. Nan loke nan ta hasiendo awor aki ta ku e un di e. si onan ta bisa a bisa sa ku algu nan tabatin ganashi anto nan ta por a moda di for di e ganashi ku nan tabatin pa nan usa komo un stabia manera komo nan preserva pa tene nan prijs un tiki abou. Kon largu esei debe dura? Esei mi no por bisa por ehempel a wapi ku ta por ehempel ta dos tres kuater luna ku e prijs ta keda normal despues ku e prijs ta subi. Esei tambe ta algu ku ta pon en tene spera i yuku bak. Kiko ta e siguiente etap ku nan ta bai tuma? Pero e parti di aeroliña ta pa bo komprondé kon esaki tin ka den otro, bo mester èg ta, nan a mi ta bisa siempre, bo mester èg bai dip pa bo sa kon e parti di tin ka den otro, kiko tur ta e gastu nan, anto kon esaki ta tin ka den otro pa bo ròn un aeroliña riba un base regular. Nos a, nos a concentra riba internacional, Europa, Americano, Canada, um, Latin America tambe. Conta cu nos es una local, conta cu nos avion, nos DVD ristima, conta cu ne, conta cu easy, so nan tambe ta bay sintie. Eh. Pero conta cu nan, conta cu nos, ma mijo, so, DVD ta di nos, easy ta di, di, di, di Boneiro. Pero kon ta ku nan? Kon ta ku Paso mi preokupashon pa ami, i mi ta kere bo tambe ta kompartí e mesun e mesun idea ku mi. Isi tin hopi hopi hopi avion an isi no si isi tin hopi avion i difi difi tin e avion chikitu nei pero ta dis den nos área aki. Bo ta kere la nos bas den Ladjokó kòrda rumana ta mi pens. Pensamentu personal ta nos kos kòmbersashonnan ku nos ta hasi no ta kopa bai bisa ku nos di nò. Nos pensamentu personal mirando e sistema di petrolio ku tur e konai. Um, Ke bo ta kere mas den e lado di easy den un kaso asina aki ku mi tin hopi avioneta ta bula, mi tin hopi avion, si ta kere nan tin chat tambe? Ki efekto bo ta kere nan por hasi riba EEC y tambe difi difi. Bon, riba e dosnan aki por a laga a mira na un companianan cu nacional pasobra bulando pa un Curaçao, Bonaire o Aruba. Solamente EEC si ta bulando mas leu cual cu ta Colombia asina. Y pres e marca nan hoor aki sibi cu e buenamnan laga nos bisa con den cercania aki na nan.

y tambe con nan ta budgeter nan interna schema, pasobra laga nos ta sincero nan tabatin un periodo bas druk tras di lomba, debe cu mi a mira cu ta tin hende tabata busca ticket pa por ehempel sali for di Boneiru pa bin bek Curaçao pasobra no tabata tin ticket mas, mi ta kere esey tambe lo tabata un rol cu si nan lo a. Mi no sa sigur cu nan a his nan prijs debi cu ya nan kende di awor tin bo moment pa nos por haci tigi ganashi den sentido cu algo ta bier di Rincon cu tur hende ke disfruta di Rincon ta mesun cos cu mayoria Boneriano a bin Curaçao pa temporada di Seo dus mi ta kere e parti hinano mi tin bay echt verdif mi mesun tin kimas nan e wak.

Pero ami ta gusta, ta un problema so mi tin ora nan pasa di e novianan esei so, pero ami gusta. Correcto. Pero otro hende bisa no mi ta bula cu ZR dpi cu nan ta bula cu un tipo di avion sa di un jet. Ya tambe ta keda na casa di hende kico nan ta nan escobo ta. So otro hende bisa no mi bai mas seguro mi ta keda tur avion for di nan ta bulando.

daño pa nan. Korekto, dus e parti di Pesa Individuis tambe e ta un ròl hopi grandi den e sentido di mi ta kere e tipo di avion ku e kompania ta bula kuné, anto kon nan reserva di e petrol di tapa pasobra tin kompania tin nan mes reserva, nan ta kumpr'e adelantá anto nan ta warda esaki òf tambe. nan ta reserva un antal di diferente kompania, si tambe tin. Mi no sa sigur pasobra, por ehèmpel, ántes naja nos tur konosé ku Inselèn en parti ku Israel tabata bula, mayoria bia e ta manda su avionnan Venezuela pa den di nan pasobra e tabata hopi mas ekonómiko, mas barata, alto, kompará ku e otro. caminantenan tabata bula, ta nan ta usa e strategia pa manda e avion prome na Venezuela pa nan por tenke nannan to via di nan nan ta sigui bula cu e avion. Mi no sa cu por ta EZR tambe ta usando e mesun strategia ey cu nan ta tenk e jet por ehempel na Colombia por ta e ruta mas economico di nannan anto nan ta sigui bula cune por ehempel pa Sint Maarten of otro destinacionnan cu nan tin pero por ta

y agencianan di viaje tambe. Mi ta kere lo bo ta volg noticia tambe tur dia of casi tur dia ora bo tin tempo. Ki bo bo bay spera cu si petroleo keda subi asina aki? Ki efecto lo e por haci riba aerolinia? Aerolinianan, so ta hopi nan ta. Bon, loke hopi persona por bay spera pa e prijsnan ta subi. So, ta bai subi. Esei ta algu ku ya, e no ta den e kompania su man mas, pero ya nan tin ku buska otro manera pa por sigui, ami ta bai mesei pa por sigui bula des nan mes, ot nan wèlè subi nan prijs, ma esei ta algu lógiko. I tambe tene na kuenta ku ora bo ta book bo tickets of so, sami ku bo buelo. i ta un vuelo riba un ruta kòrtiku, bo sa mayoria bia nan lo por nan bisa anulá e vuelo aki. Loke hopi hopi di nos no ta tene na kuenta ta por ehèmpel si bo ke bai por ehèmpel laga nos bisa mi ta bisa sempel si bo ke bula. bisnashonnan largu purba moda di bulele a bula e bisnashon ku un mesun kompania. Dikon? Pasobra e ta pa komo persona e ta mas fásil pa abo pa bo konsiguí laga mas tiempo e konekshon flais anto no ta mas fásil debí ku si bo tin dos diferente buelo uno por ehèmpel ku American nan otro por ta ta ku. Nan bisa un cosa awor aki, WestJet of cu Air Canada cu uno cancela antes de ya bo sa caba cu bo ta pega anto de bo no sa ki banda bo tin cu cue. Pero cu bo ta bunando cu mesmo aerolínea, por ehemplo si bo bula for di Curaçao anto bo ke sigui cu American, nan lo tin e posibilidad pa pone bo riba cualkier vuelo por ta cu lo bo tin un otro conexion mas. Te moment cu bo yega bo destinacion pero bo sa sigur cu bo ta yega. Esei mi por konsehá algun hende den e parti final aki. I tambe lo mi ta konsehá tur hende, promé promé ku bo bo bo teka guarda bo seguro di biahe, wak kiko tur bo seguro di biahe ta kubri. I plus por bo moza di tin bon konekshon ku bo areoliña, sea via email òf via telefòn, ku asina ku tin kualke un kambio. Bo ta na altura mesora, ya bo sa met, ya bo komo persona bo sa kon bo den ke bo plannan den otro. Pasobra bai ku vakansi ta dushi, pero ku algu mester kambia derepente durante di vakansi esei ta algu amar amargo pasobra ya ku bo plèn bo kosnan nan e mester bisa nos e persona ta plèn kos nèt tait tait, dus ku mi ta bula por ehèmpel cha. Dja biene lo bin bek djadumingu banda djaluna tin un trato ku mi pueblo di djadumingu kanselá anto ora mi tin problema pa djaluna entonces bo mamone di tene esei den konsiderashon bo mamone di plan bo kosnan hopi bon den otro tin tur kos di file i asina bo sa ku bo no tin kore kebes di gai na ultimo momento. Anto sigui notisia tambe. Ya sigui notisia tambe i tambe lo pone bo bisa ta ku. Laga nos ta hopi alert na notisia di Covid diesesei pasobra tin un virus nobo aworiki ku ta kuriendo rònt ku ta bayendo hopi liga i hopi duru aworiki. Korekto, dus esei tambe ta bai un ròl atrobe, mesun kasi similar ku loke a pasa ku Covid pero ku tambe ta bai. shift tur cosa trobe den e parti di nos bis, no solamente aeroliña pero den biahamentu en total. Especialmente mi sorprende cu awor no ta trankil, cu lo amor di Direi ta tur cos manera debe ser, tin un bon seguro di biahe, inverti un tiki den seguro di biahe, anto ya bo sa cu si bo vakantie mester cancela. Algu bairro bes bo sa cu bo no ya bo dici cu bo tin perdida pero cual cu bo ta haña un parti of tin seguro di biahe ta duna bo bo full send back si algu mester inespera mester sosode cual cu ta beyond bo mes parti bes ya. Exclusive danki un bia mas pa duna bo na su bisa bo conocementu cu so abo ta traha den e area ey año pa papia cos pa loco pero danki un bia mas pa pa duna di bo parte y tambe pa haci e nuntinke mas consciente den e a base di sistema di areoliña ey. Danki na abo tambe danki na e oportunidad pa haci. nos general tiki mas konsiente di e parti di no a hinka e miedu den e hende pero ta dispa nan ta tiki mas alerta kiko tur nan tin ku hasi i tambe awor ku ta rende ku ta bayendo vooral pa e copa mundial disfruta gosa nos tabata sa nunka ki dia troke Kòrsou lo ta den e parti aki e ta un invershon basta grandi. pero bo sa cu sigur cu no solamente bo ta bay pa apoya e parti di Kòrsou, pero tambe bo ta bay pa bo disfruta di bo bakansi en tur di cosa di loke bo a normaliza y inverti pa bo bakansi. Esey ta sigur. Manera nos a nega vista bo san tur, asina nos a yega nos parti final. Danki troy pa tende nos. Si bo ke wak e ripitishon. Bo con aki riba YouTube pasobra riba Facebook e programa ta keda net trinta dia, pero si bo ke wak atrobe bo por subi riba YouTube wake. Un placer atrobe, kico ta si tin un inform kico ta cu ta hala atencion cu ta hala noticia manera e e virus aki tambe nos lo bin online nos ta e papia un tiki den rofo di dje. Pasa un feliz anochi take care nos ta mira otro bek un chachana atrobe den nos programa Let's talk.